Mahi tino ngahau ki ahau ko te mahi Preti. I tīmata tātou ki te hōtaka tuarua e tunu tātou i te kaikōhua tūturu, te kaikōhua e mōhio ana e tātou katoa. I te hōtaka tuatoru i titiro tātou ki ngā kai o roto. Ai ngā momo huawhenua, ngā momo kūmara, ngā momo rīwai, ngā huarau, ngā momo mīti hoki. Ngā momo tote. Ai. Ā, i te hōtaka tuawhā, i whakamā au i te hupa o te kaikōhua. I te hōtaka tuarima, i tunu māua i te mīti nei, i ngā parāoa pakapaka. Āe. Whai muri i tērā, i te hōtaka tuaono, i whakaritea e au te wātakrihi kia pēnei ai. Āe. Kua Raua atu he kirimi kukū, he winika whero hoki. I te hōtaka tuwhiti whakaatu ahau ki a koutou ngā painga o te mahi whakarākei. Ko ngā whakarākei mō tēnei kaikōhua ko ngā putiputi o te kariki me ngā tupu hou o te wātukrihi. Ināianei ka whakaatu māua ki a koutou Ētahi huarahi ki te whakamahi i te mahi Pureti. Ka tīmata tātou ki te mahi Pureti ki tēnei. Mā te Pureti ka whakaahu atu ki a koutou te whakatakotoranga pai, te whakatakotoranga tika mō te kai. Āe, ka hono te āhua o ngā kai ki te aho o te Piriti. Mēnā ka whakaaro au ki a Tāne-māhuta, ka whakatakoto te kai. Pērā i ngā rau? Pērā i ngā rau kua taka i ngā rākau. Nō reira, ko tēnei miti ngā hua. Ki raro i ngā rau o te ngahere. Ko te wātekrihi ka noho ki runga i te mīti kia pēnei ai. Anā, ka whakarākei ki ngā rau o te wātekrihi. Anō nei he rau o ngā rākau pea. Āe. Me ngā putiputi. Putiputi ka riki, oriti ki te taiao tēnei momo piriti ki au? Āe, ki au nei. I roto i te ngahere ki raro i ētahi peka kua taka ki te papa, he hua e huna ana, nō reira, ā te wā ka kai ngā tāngata i tēnei kai, Ka hikina te parāoa nei. Ā, he mea ohorere. Oh, wow! Auē! Nō reira, ka huna te kai ki raro i te rā. Ka rau atu te hupa ki roto i tēnei oko. Nā te mea he paraone, he ōrite ki te rākau. Ka waiho tērā ki te taha. Ka inu, ka kai, ka inu, ka kai. Koira te whakaaro mō tēnei momo poreti. Ka pai, ko te poreti tuarua. Ai, a ko tēnei, ko te tapawhā roa tēnei. Ai. Ki te kite au i tēnei poreti, whakaaro ana au ki ngā tangata Hapanihi. He poreti pai tēnei mō ngā kai iti. Ai. I te tīmatanga o tētahi pāti pea. Ka hautoru te kai, ka whakatakoto te kai ki ia hautoru. Ka āta tapahia e au tēnei parao pakapaka. Ka waiho i ahau ēnei ki konei. Ka tīmata au ki te wātakrihi i tēnei wā. Paipahia te wātakrihi ki runga. Engari mō tēnei, me kaua ngā mea i takoto ki runga i te piriti, ki runga i te parāoa anake. Āe, ka whai Ngā kai i te āhuatanga o te piriti nei. Ii, mō te whakarākei kotahi tērau ki runga i ia wāhanga o te paraua. He putiputi kariki hoki. He pai kei nei putiputi nā te mea he tāwara kariki tonu ki roto. Āe, he pai ki te tautoko i te tāwara aniana ki roto i te mītini. Ka pai. Ka rawe atu te hupa ki roto i tēnei ipu. Koirā te piriti kai tuarua. Ko tēnei piriti e whai ngā ahotanga o ngā kai Hapanihi. He taurite ngā aho o te kai. Ai, koirā. Ā, he aha te piriti tuatoru? Ko te piriti mā. Tēnei piriti porohita mā. Ka kite nuitia tēnei momo piriti ki ngā wāhi kai wīwī. Āe. He āhua ōkawa tēnei momo piriti. Nō reira, ko te wātikuhi ki raro anō ki tētahi porohita pea. Ka noho te mīti ki roto nei. Āe, he āhua ōrite ki te kōhanga. Āe. Ko ēnei hoki. Ka waiho te parāoa ki te taha, ka whakamahi te tangata i te parāoa hei puni. Āe. Ā te wā ka kai te tangata, ka riringihia te hupa ki roto i te oko, kātahi ka kai. Me tīmata ki te whakarite i te Preti tuawhā. Ae. Anei, te Preti, te Preti mahuki. He tino pai ki ahau tērā Preti. Hmm. Kia hati rautaki mō tēnei Preti karena? Ki au nei, ka whakamahi tēnei parāoa hei Preti anō. Ae. Ka tīmata ki te mīti. Ka paipahia ka rima. Ka waiho tēnei ki te taha. Ka rau atu te hupa ki tēnei kapu māhukihuki. Ka pai. Ka waiho ki te piriti nei.

ngā mea katoa. Ana, kua tutuki ngā mahi o te mahi piriti, he pai tēnei mahi ki te whakamana i ngā kai ka tunua e koe. Nō reira, me whai whakaaro koutou ki ā koutou kai, ā, me whakaharatau hoki, me whakamātau koe ki ēnei momo mahi kia taea ai e koutou te whakaatu I ō koutou whakaaro mō te kai. Ko te reo te take.